Дания Нурлы, син көннән көн чибәрләнәсең, малай. Әллә. Матурланасың, яшь кызлар. Әй. Без сиңа гашыйк. Ничек шулай чибәр булып каласың син? Ай Алла. Э, яшә, яшәүне рәхәт табырга кирәк. Яшәүдән. Ә, яшәүдән. Әйе. Дөнья матур, киң. Сания ханым, менә җәй ничек үтте? Мин озын колактан ишеттем әле генә, сез Кипрда булгансыз икән. Әйе. Кем белән булдыгыз? Үзем генә йөрергә яратам. мин Үзегез шикелле. генә? Әйе. Менә быел 15-нче э, илдә булганмындыр. 15-нче? Июль, э, июнь, не, илдә. 15. Ә сез аны санап язып Әйе, барасызмы? әйе, 15 илдә. Унбиш илдә, нинди илләр анда керде күңелегезгә калганы? Франция, Испания, Германия, Чехословакия, Австрия, Польша, шуннан соң Голландия, Венгрия, анда бик күп инде. Ә менә Кипрда ял иттек. Кипрда нәрсәләр истә калды? Кипрны менә инде ничек дип әйтим, Настоящий Кипр дигән экскурсиядә булдым. Бөтен җирләрен күрсәттеләр Кипрның. Хәтта ике этажлы яхтада йөрдем экскурсиядә. Ике этажлы яхтада йөрдегез? Ике этажлы, зур яхтада. Гаҗәп матур ил. Зур түгел ул, бик матур, чиста. диңгез янында, Апелинда диңгез янында гына. Үзегез генә булырга яратасыз һәм үзегез генә бер бүлмәдә инде, шулай бит? Әйе, әйе, әйе. Ә тормышта сез шулай үзегез генә ялгызлыкны яратасызмы? Яраттыгызмы? Э, гомер буе. Мин ялгызлыкны түгел инде болай э, туганнар белән э, гомумән гомер буе аралашып яшим мин. Туганнарыбыз күп. Аннан соң эштә дә бит инде безнең театр артистлары белән гел бергә яшибез, әйе, матур иттереп тату яшибез безнең театрда, гомумән коллектив тату яшибез барыбыз бергә-бергә иҗат итәбез, бик күп еллар матур-матур спектакльләр чыгарабыз. Көнләшү дигән әйбер сезгә хас булдымы? Юк, гомердә дә мин кешедән көнләшмәдегезме? Андый әйберне гомумән белмим. Көнләшү дигән нәрсә ул чир дип уйлыйм инде мин. Мин кешеләрнең яхшы якларын гына күрергә яратам. Шулаймы? Һәм үземдә булмаган сыйфатларны, шул матур сыйфатларны үзенә дә калдырырга Кешедән инде. тырышам. Әйе, әйе. Сезнең чорда менә кемдер, мәсәлән, сәхнәдә гөрләде икән, сез аннан көнләшмәдегезме? Гомердә көнләшмәдем. Или ул хисне сез бастыгызмы? Юк, ул хис булырга тиеш түгел. матур, әйбәт көнләшү булырга тиеш. Әгәр дә... Юк, ак көнләшү диләр. Менә шулмы инде ул? Әгәр дә актриса әйбәт башкара икән бирелгән образны, ничек мин анардан көнләшим? Мин бит алай булдыра алмыйм аның кебек. Мин шулай башкарам икән, башка, башка актриса да минем кебек булдыра алмый. Шуңа күрә ул сыйфат булмаска тиеш, гомумән. Ә тырышырга кирәк, булдырырга кирәк. Ә, ничек дип әйтим инде, менә яхшы якны гына карарга кирәк, яхшы якны гына үзеңә алырга кирәк. Менә. Яшьләрне өйрәтү дигән әйбер бармы Юк, сездә? Юк, мин алай укытучы бул, була алмыйм, алай Юкмы? өйрәтеп йөри алмыйм. Ә җитешсез якларын үзенә генә кереп әйтү дигән әйбер бар бит. Андый ансы да матур иттереп инде шулай. Ансы да әле кемгә ничек, кемдер кабул итми. Шуңа күрә мин инде аларның Характерларын әз генә беләм. Әйе. Шуңа күрә бик алай өйрәтергә тырышмыйм. Өйрәтү дигән нәрсә булмаска тиеш ул. Ә сездә бар име, сез яшь чакта? Миңа киләләр иде элекеге артистлар, артистлар. Алар бит инде өлкәннәр, алар барысы да тарихта калган артистлар. Ул Камскайлар, Галия Булатовалар, Рәшидә Зиганшина, Вера Минкина, шуннан соң Роза Хәйрутдинова. Алар күп инде, алар менә берсеннән берсе әйбәт артистлар, Шәхсенә Масфендиярова. Мин менә үземне бәхет итеп саныйм, шушындый шәхесләр арасында эшләвем белән. Әйе. Менә шул. Шундый. Менә 50 ел инде театрда. 50 ел эшлисез театрда? Әйе. 50 ел. Ә быел яңа рольләр бармы? Миркәй белән Айсылуда Айсылунисмы тагын? Сагынасызмы? Айсылуны. Театр училищесын тәмамлаганнан соң э, мин 1966 елны тәмамладым. Марсель Хәкимович театрга мине алгач, Миркәй белән Айсылу Нәкый Исәнбәтнең шушы матур пьесасын койды, миңа Айсылу ролен бирде. Миңа билгеле ул вакытта 20 генә яшь иде. Менә 50 ел узгач, миңа күпме була инде? Хәзер әнисен уйныйм. Ә, шулаймы? Шул чорны, шул Айсылуны сагынасызмы? Бармы андый әйбер? Ничек дип сагынам? Бөтен мизансценалар, уйнау, хәрәкәтләр барысы да күз алдымда. Онытылмый икән ул. Шулаймы? Бер дә онытылмый. Э, Билгеле, кем уйлаган иде менә шул еллардан соң әнисен уйнармын дип. Билгеле, бу бик тә тарихи әйбер инде. Үзгәрәме сәхнә нидә? Хәрәкәтләр менә. Бөтенесе дә үзгәрә. Сез үзегезне теге динозавр кебек хис итмисезме? Бер Юк, шулай юк, әйткәне юк. э, бер Ринат Таҗетдиновның теге уен алымнары үзгәрдеме? Сезгә авыр түгелме хәзер? Юк, юк, Сәхнәдә юк, үзегезне юк, юк. күрсәтү. Юк. Ну, ре- һәрбер режиссерның үзенең алымы бар бит. Әйе, әйе, әйе. Үзенең э, задачалары бар, үзенең карашы бар. Һәрбер пьесага Марсель Хәкимович бер төрле, Фәрит Бикчәнтәев бер төрле, Илгиз Зәйниевның икенче төрле. Ләкин барсының да ничек дип әйтим, сәхнәдә куелышы андый ямьсез, андый начар ни дә әйтмәс идем сыйфатта дип. Сез менә 50 ел эшлисез, сезгә инде хәзер фәлән хәтле, фәлән хәтле яшь бит дип стресс кичергәнегез юкмы? Юк, мин яшемне онытам. Онытасызмы? Әйе. Белмим, күпме яшиңа. Шулаймы? Әйе. Шуңа күрә, э, э, ну, җиңелрәк кара- карыйм мин аңа, болай бер. Җиңелрәк. Әйе. Тагын бер сорау бирим инде. Менә әнисез үсү ул гомерлеккә каламы йөрәктә, ятим балачак? Ничек Кешенең. кирәк ями? Сез бит 13 яшьтә булгансызмы? 13 яшьтә әнидән 13 калдым. Әйе, әни әниегез э, вафат була. Исән. Әйе. Әни ул гомергә кирәктер. Гомергә менә үзең олыгайганчыга хәтле, үзең дәвәни булганчыга хәтле әни яныңда булса, ул ниндидер э, менә күңелгә җылылык өстәп торучы дип уйлыйм мин. Болай бик авыр булдымы яшәве сезгә, әнисез? Авыр булды. Авыр булдымы? Авыр булды. Мин гел ниндидер үземне басынкы, тыйнакы та идем. Ничек чыктыгыз сез бу авырлыктан? Ничек сез менә Дания Нуруллина булып э, булалдыгыз? Тормыш үзе йөрткәндер инде. Үз урынына куя инде. Үз юлын табып биргәндер инде. Мин аны ничек дип әйтим, Ходай Тәгаләдән килгәндер инде ул минем. Ә оныгыз бүгенге көндә нишли, нәрсә белән шул исеме ничек әле? Ул заочно укып бетерде, хәзер эшләп йөри, 23 була, менә Алла бирсә, октябрьнең 5-ндә. Октябрьнең 5-ндә аңа нәрсә бүләк итәсез? Андый әйбер бармы сезнең нәселдә? Мин аңа квартира бүләк иттем. Квартира? Нинди квартира? Үзегезнекенме? Минем без яшибез икедә. Әйе. Ә, миндә тагын берәү бар иде, Айсылуга алган. Менә шул квартираны аңа бүләк иттем. О, бик зур бүләк булган. Менә гомергә мине истә тотып яшәр Алла бирсә.